Se nitkellmu rigward eh, ukoll gaming disorder flimkien magħna għandna lil eh, Priscilla Muscat li hija psychologist u taħdem fi Responsible Gaming Foundation. Ġifieri kellna wkoll din ir-rokna anke matul din l-iskeda biex anke noħorqu ukoll arfin dwar dawn in-nies li kollhom problema psikoloġika fejn jidħol il-logħob. Meta inti, u diġà għedniha kemm-il darba din, meta inti tagħraf tikkontrollalek innifsek, hemm s'hemmhekk ma jkollokx problema. Il-problema tinħoloq meta inti ma tagħrafx tieqaf u tgħid issa daqshekk, pereżempju, l-ATMs illum tmur tiġbed il-flus malajr ituk il-flus, allura aktar faċli għalik biex tkompli tilgħab, allura kemm hu importanti illi nkunu nafu jekk għandniex problema jew le. u naċċettaw għal-ewwel u mbagħad insibu l-għajnuna. Priscilla, insellimlek u nilqgħek fil-programm. Kif inti l-ewwel nett? Mhux ħażin, mhux ħażin. Is-sħana. Is-sħana iva issa bdiet. Naqra naqra. Qisha minn dik ix-xita li għamlet. Ekku. Qisha aktar ħarġet sħana. Qed tibda. Qed ipassru anke għal dan il-weekend qed ipassru li t-temperatura ħa titla' xi ftit mhux ħażin. Il-bieraħ kont qed nara r-rapport tat-temp li Italja mil-lum qisu speċi ta' uragan żgħir il-bieraħ għenna ħa tat-Trapani Nispera li għadu ma ssetiljax. Ma jersaqx 'l hawn dak it-tip ta' temp għaliex kif anke konna qegħdin insemmu qabel bħalissa hemm ħafna festi u dak li jkun ikun ilu sena għaddej jipprepara u x'veru jiddispjaċik tħassar kollox. Lura s-suġġett tal-lum se nitkellmu rigward gambling disorder. Meta ngħid gambler għax meta l-kelma gambler nimmaġinaw casinos u u karti tal-logħob, imma llum il-gambling anke online sar, ġifieri tilgħab anke b'mod virtwali. X'inhuwa gambling disorder? Meta qed nitkellmu dwar it-terminu gambling disorder, normalment qed nirreferu għal persuna, meta qed ngħidu f'livell ta' disorder għax hemm diversi livelli, qed nitkellmu fuq persuna li sfortunatament għandu diffikultà kbira biex jikkontrolla kemm qiegħed jonfoq u li l-persuna Minn x'ħin iqum filgħodu, ħajjin dwar Marisa, mill-ewwel jibdew ikollok persuna li kompulsivament qed jaħseb fuq kif ħa jilgħab. Normalment iktar ma l-problema tikber iktar insibu li l-persuna jipprova jilgħab ammonti ikbar u jilgħab iktar regulari normalment l-idea tkun qisu li ħa nġib lura flusi. Għax sfortunatament dak li jkun dejjem dejjem jittama li ħerġa' jġib lura l-flus, però apparti hekk hemm ukoll dak is-sens kbir ta' eċitament, dik ngħidulu thrill seeking aħna, fejn persuna qiegħed meta jilgħab jassoċja dak il-pjaċir kbir ma' rebħa, ħa ngħidu hekk. Allura jkun hemm dak il-ħsieb u dik l-istennija li inti ħa tilgħab u qisek ħa tħoss dak il-ferħ, ħa terġa' tirbaħ speċi. Imma kif tasal biex ikollok din it-tip ta' dipendenza fis-sens Hawn ħafna nies jaħdmu f'każinòs ma jilgħabux il-flus, jiġifieri l-paga jieħdu għad-dar, jiġifieri mhux l-ambjent li jagħmlek dipendenti jew il-ħbieb imma jkun naħseb ġo fik li inti tkun anke tkun ikkondizzjonat illi tilgħab. Jista' jkun il-fatt iwassal li aħna mhux Malta biss imma tkun ġejja pereżempju mill-familja li ommok tilgħab missierek allura inti ħa tmur għal dawk l-affarijiet? Fil-fatt wieħed mill-fatturi, apparti li llum qed naraw anke trends ġenetiċi, hemm ċertu studji qed juruna tendenza ġenetika minn familja għall-oħra speċi wkoll, jiġifieri mit-tfal għall-ġenituri. Imma apparti hekk hemm ukoll l-element ta' exposure fejn it-tfal jiġu esposti wkoll li inti tibda tassoċja jekk qed tara 'l missierek jew 'l ommok jilagħbu, issa jekk hux logħob ta' każinò, jekk huwiex logħob, Għandna Malta, eżempju, għandna din il-kultura kbira li jilagħbu ħafna fuq iż-żwiemel, pereżempju, u hija waħda mill-problemi li nsibu ħafna wkoll, apparti l-online gaming li għadna mhux qed nidħlu fih, imma meta inti qed tara qisu il xi ħadd qed jilgħab u qed tassoċja dik il-logħob ma' xi ħaġa pjaċevoli, xi ħaġa rikreattiva, awtomatikament inti mela ħa tibda taħseb fil-logħob bħala xi ħaġa rikreattiva, xi ħaġa li qisha hija parti minn ħajtek. Ġieli kellna klijenti Mariża li anke jgħidulek il-foundation pereżempju jgħidulek meta nsaqsuhom kemm ilek, jgħidulek laqqas nista' niftakar għax minn meta kont tifel jew tifla dejjem niftakarni il-ground eżempju dejjem jiftakruhom jilagħbu, dejjem qisha kienet parti mill-ħajja tagħhom. Jiġifieri dak huwa eżempju wieħed. Imbagħad hemm fatturi oħrajn. Illum ir-riċerka qed turina ħafna anke pereżempju l-personalità tista' tpoġġi f'riskju persuna. Għandna persuni li jkollhom personalità aktar risk taking, ġifieri jieħdu riskju iktar impulsivi, ma jaħsbuhiex, ikunu normalment fil-ħajja ta' kuljum aktar narawhom qisu daqsxejn iktar on the low side, ikunu iktar imdejqin. Allura meta jiġu qisu biex jilagħbu, dik it-thrill kbira li jieħdu hija xi ħaġa li tistimulhom immens. Allura hemm iktar riskju li l-persuna tiżviluppa dawn it-tendenzi ħa ngħidu hekk. Ekku, m'aħniex nitkellmu fuq min for eżempju nhar ta' Sibt jilgħab ftit lottu jew xi logħob ta' ftit euros, qed nitkellmu fuq persuni li jilagħbu l-paga. U qed nitkellmu fuq persuni wkoll ma jiżel nasal inżid li jilagħbu d-dar. Id-dar. Kellna min jilgħab il-ħwienet, letteralment kull m'għandhom. Għandna min kellu business u jgħidulna jien ftaqart, letteralment ftaqart, ġifieri hija xi ħaġa ħafna ikbar minn hekk. Bħala psikologa però, X'taħseb li jwassal lil persuna li ma jagħraf x'jieqaf? Għax kif qed tgħid inti biex tasal tilgħab dawk l-ammonti kbar ta' flus titlifhom u terġa' tipprova tieħu dak iċ-ċans. Il-moħħ tal-bniedem kif ma jirrealizzax għalfejn jibqgħu għaddejjin, ġifieri jkollhom bżonn li xi ħadd jiġbdilhom l-attenzjoni u anke jirrikorru għal għajnuna. Ovvjament din hija xi ħaġa ġifieri hija taħlita ta' fatturi, ġifieri qegħdin ngħidu kemm l-aspett li inti tkun espost imma mhux biss. Kemm-il darba kellna familji jgħidulek aħna qatt ma lagħabna xejn, Ma nistax nifhem kif it-tifel spiċċa f'din iċ-ċirkostanza. Jiġifieri normalment tkun numru ta' fatturi. Waħda minnhom hija kif semmejna tista' tkun il-personalità fejn persuna jkun iktar friskwjun dejjem mill-aspett tad-dwejjaq. Allura meta jsib vizzju jista' jkun wieħed minnhom huwa l-logħob u jistgħu jkunu vizzji oħrajn ta' illi iħoss dak il-pjaċir, il-ħaġa qisek iżżommok kif jgħidu l-Ingliżi hooked, ġifieri żżommok maqbud li inti tibda tipprova dejjem iktar. Ir-riċerka wkoll turina mill-aspett mill-kamp mediku li meta persuna jagħmel rebħa kbira tattiva dak li ngħidulu l-pleasure centre jew ir-reward centre tal-moħħ. Dan huwa parti fil-moħħ li aħna nistimulawh meta jkollna xi ħaġa sabiħa mmens, xi ħaġa ta' pjaċir. Allura meta l-persuna jibda jiġi qisu stimulat regolari din il-ħaġa tgħin. In the long run tibda hekk, sfortunatament iktar ma jgħaddi ż-żmien qed insibu li ħafna drabi tibda tiġi ħaġa wkoll soċjali fejn jkollna ħafna sfortunatament mill-gamblers, mill-persuni li jidħlu f'dal-vizzju li jibdew jissellfu minn fuq l-idejn u biex, jerġgħu jħallsu lura lil dik il-persuna sfortunatament anke b'użura rati vera għoljin. Qed ikollna persuni pereżempju jgħidulna jselfu 1000 ewro u jridu jagħtu lura sal-għada 1500 ewro. Dawn it-tip ta' rati. Jiġifieri mbagħad jgħidulek biex jerġgħu jġibu lura flushom ikollhom dil-konvinzjoni għax hemm aspett kompulsiv fih il-vizzju wkoll li huma jaħsbu li ħa jirbħu allura jerġgħu jselfu 1000 ewro mingħand xi ħaddieħor u jmorru jerġgħu jilgħabuha u l-ħsieb ikun jiena ħa jirnexxieli nirbaħ. U jisek f'dan il-mod tispiċċa li inti qatt ma tara t-telfa ġejja. U sfortunatament jispiċċaw ukoll jilagħbu anke apparti biex isostnu l-vizzju anke ħabba l-biża'. Meta jkollok dawn il-persuni fil-ħajja tiegħek li tkun isselleft minn għandhom, sfortunatament it-tip ta' theddid li jkun hemm mhuwiex xi ħaġa sabiħa. U dak li jkun jispiċċa f'ċirku vizzjuż qisu kif ħa jirnexxielek toħroġ mill-problema li tkun dħalt fiha. Ħaġa importanti, jien l-ewwel ħaġa li inkoraġġixxi l-importanza li titkellem, għax meta titkellem il-problema titxkien. Meta aħna ma nitkellmux, nibqgħu nippruvaw insolvu dil-problema bil-mod tagħna, mariża u tispiċċa problema enormi mbagħad. Mela Priscilla, x'differenza hemm bejn min ikun jilgħab jiġifieri jkollu l-vizzju tal-logħob, u min ikollu wkoll vizzju minn ċertu sustanzi jistgħu jkunu relatati, jiġifieri jkollok żewġ vizzji kkombinati f'daqqa? Iva. Fil-fatt hija mistoqsija ħafna pertinenti, nsibu ħafna li persuni li jilagħbu hemm għola iktar ta' riskju li persuna jkollha wkoll vizzji oħrajn. L-iktar tnejn komuni fil-fatt ir-riċerka turina huma l-alkoħoliżmu, li persuna jixrob, waqt li qed jilgħab, u vizzju ieħor assoċjat ħafna huwa sustanzi li huma jistimulawk ukoll, li tagħmilha immens perikoluża. Minn hawn nixtieq nisħaq ħafna fuqha din il-ħaġa, r-raġuni għaliex għax meta inti qed tieħu affarijiet bħal coke, pereżempju sustanzi bħal dawn il-cocaine, il-heroin pereżempju, li jtellgħu l-persuna ħafna fl-għoli, meta inti tkun daqshekk stimulat, ħa nuża dil-kelma, jew stimulata, tkun diffiċli immens li inti tikkalkula r-riskju tiegħek. Allura anke bħalissa huwa żmien pereżempju għaddej il-futbol, ġrat dil-ġimgħa kellna każ simili fejn persuna pereżempju mar jilgħab kellu dan l-effett ta' dis-sustanza u kien konvint, konvintissimu li ħa jirbħu tim partikulari u lagħab ibbidja li ħa jkun hemm dir-rebħa li kienet xi ħaġa li fil-verità meta taħseb ftit fuqha tikkalkula l-odds anke ta' kumpaniji oħra ma tantx kienet tagħmel daqstant sens. Imma meta persuna ikun f'dak l-istat daqshekk mgħolli l fuq ħa ngħidu hekk daqshekk stimulat, hija diffiċli immens li inti tara u tiżen il-konsegwenzi u tħares 'il quddiem. Allura inti anke jekk tiġi biex tissellef, jekk qiegħed ġo casino, jgħidulek insellfuk daqshekk, inti awtomatikament hemm iktar tendenza u ċans li inti ħa taċċetta. li tagħmilha perikoluża wkoll. Semmejt punt vera importanti, tara daqsxejn forsi mhux prosta ATM machine next door tal-casino, fis-sens taqbel magħha din għax jien għalija ħa tkun vera faċli għalik li toħroġ tiġbed il-flus. Hekk hu, le, le. Forsi l-awtoritajiet min-naħa tagħhom għandhom forsi jżommu dil-problema illi dak li jkun ħa tkun iktar faċli għalih mhux permezz pereżempju jien naf tittimxija jew titmur 'il bogħod għaliha li qiegħda next door tara forsi qed tistimola dak li jkun li ħa jmur jiġbed immedjatament. Ovvjament ma tgħinx għax inti persuna qiegħed f'ċertu stat aktar ħa jilgħab. Mill-banda l-oħra nafu wkoll li hemm diversi modi kif persuna li jrid vera jilgħab iġib il-flus f'dak il-ħin, ġifieri hija xi ħaġa vera diffiċli. F'hemmhekk is-sens ta' kontroll huwa l-aktar ħaġa li tista' tgħin persuna, ġifieri l-kontroll u anke llum qed naħdmu id f'id ukoll ma' ħafna entitajiet fejn dak li vera jgħin huwa li f'każ li persuna qed titlef il-kontroll u qed naraw li m'għandhiex kontroll ħaġa li tgħin immens hija li dak li jkun jipprova jiġbed l-attenzjoni ta' min qiegħed jilgħab, it would be very, very helpful ovvjament, hi xi ħaġa. Il-fondazzjoni tal-logħob responsabbli fejn tista' tgħin, jiġifieri intom x'inhu x-xogħol tagħkom? Spjegajtilna anke x'inhuma l-effetti ta' min jilgħab u xtaqt insaqsik ukoll, tagħmel differenza jekk xi ħadd jilgħab ammonti żgħar regolari u għandu dipendenza, però għalkemm għandu dipendenza hija Ikkontrolla taf f'sens li għandek ammont għal dawk li għandhom ammonti kbar u m'għandhomx kontroll ta' kemm jilagħbu, ġifieri xorta tikkalkulaw li hu dipendenti, f'dak is-sens, pereżempju jiena nilgħab 50 euros però kull ġimgħa nilgħab għal 50 euros, ma tiġix ġimgħa li ma nilgħabx. Ġifieri tagħmel distinzjoni bejn min jilgħab 50 u min jilgħab 500, 1000, pereżempju. Id-differenza naħseb jien hija relattiva mal-paga, fil-fatt aħna meta jiġi hemm biex iħattar l-għajnuna jew jiġi xi ħadd, l-ewwel li nsaqsuhom huwa kemm jilagħbu imma wkoll kemm jaqalgħu. Di tagħmel ferm differenza. Jista' jkollok pereżempju ikollna persuni li jispiċċaw bi problemi soċjali kbar minħabba li huma pensjonanti ġieli ma jista' pereżempju jkollhom pensjoni ta' xi tmien mitt ewro u minnha jilagħbu tliet mitt ewro, erba' mitt ewro, imbagħad kif ħa tgħaddi sal-aħħar tax-xahar. I normalment iqisu bħala figura li nużaw il-kalkulat il-kalkolu tagħna huwa li persuni li jilagħbu aktar minn tletin fil-mija tal-paga jkunu f'riskju għandhom xi disorder. Ovvjament il-kundizzjoni tiġi iktar meta l-persuna jilgħab il-paga kollha jew il-pensjoni kollha li jkollna minn ukoll u li jispiċċaw jipperikolaw lilhom infushom għax spiċċa m'għandekx biex tgħix letteralment. Dik hija xi ħaġa hekk. Imma persuni huma f'riskju huwa meta qed jilgħabu aktar minn 30 fil-mija tad-dħul tagħhom. Jekk huma studenti jista' jkun tal-istipendju pereżempju. Jiġifieri jista' jkun li fejn għal ħaddieħor 50 ewro fil-ġimgħa mhija xejn għal student, hija immens, ġifieri hija problema kbira li jidħollok online forsi u jilgħab dak kollu li jkun qed jaqla'. Eżatt, u dik tal-online qiegħda tiżdied. Eżatt, eżatt. U kważi kważi naħseb li m'hemmx mod kif tikkontrollaha lanqas l-età għaliex kif ħa tikkontrollax hekk kemm għandek żmien online. Jiġifieri naħseb xi ħaġa li forsi hija trid tidħol 'il quddiem milli anke turi ċertu mezz ta' identità biex inti anke tkun tista' tilgħab. U t-tfal draw anke il-logħob għalkemm mhux bi flus, il-logħob f'idejhom bil-gadgets minn meta jitwieldu. Ntuwielhom f'idejhom it-tablets u joqogħdu kwieti. Eżatt, il-kontroll minn età żgħira. Li xtaqt nisħaq, daqsxejn semmejt l-online gaming. Ħaġa sabiħa bħalissa li qed tiġri, qed issir ħafna ħidma min-naħa tal-MGA li hija l-Malta Gaming Authority, aħna naħdmu id f'id magħhom, minn hawnhekk insellmilhom. U ħaġa li bħalissa qed jaħdmu fuqha, qed tinħoloq sistema ta' esklużjoni, bħalissa diġà għandna Sistema ta' esklużjoni fejn persuna jista' jmur ġo ħanut jew ġo każinò u jgħid jiena għandi problema u nixtieq nieqaf nilgħab. Bħalissa qed issir ħidma kbira mill-MGA biex din is-sistema tiġi estiża wkoll għall-online gaming u ħa tkun fil-ġimgħat li ġejjin ħa nkunu qed naraw realtà fejn persuna li għandu problema ta' diżorder, ta' gambling diżorder jew addiction jista' jeskludi lilu nnifsu mill-online gaming ukoll, dawk li huma reġistrati ovvjament mal-MGA. Ġifieri hija xi ħaġa li ħa tkun ferm ta' għajnuna għall-persuni li għandhom din it-tendenza jew li qegħdin f'riskju li jiżviluppaw din il-kundizzjoni kif qegħdin ngħidu. Mela ser nagħtukom ukoll in-numru fejn intom tistgħu ċċemplu biex tagħtu l-għajnuna x'tip ta' għajnuniet insibu anke biex ngħinu lil dawn in-nies u kif nistgħu nirrapportaw anke nibqgħu anonimi nistgħu nimmaġinaw x'hekk anke l-persuni li li nistgħu narawhom anke qegħdin jilagħbu ħafna flus u m'hemm ħadd minn minn minn itihom dik il-gwida biex anke jifqu jilagħbu. Mela wieħed seba' seba' seba' huwa n-numru x'hekk? Ekku, kull min forsi qed isegwina u għaddej minn dil-problema jew anke jaf lil xi ħadd, Għax ġieli kellna min qed jirrapporta pereżempju jaf lil xi ħadd jew membru fil-familja stess. Inħeġġiġhom iċempluna fuq il-one triple seven. Ikunu qegħdin iwiġbukom persuni professjonali. Ħaġa li xtaqt nisħaq kif dejjem nisqu aħna waqt dawn il-programmi huwa l-anonimità, ġifieri meta intom qed tiċċemplu l-identità tagħkom qed tinżamm anonima u fost l-għajnuniet ovvjament issibu xi ħadd professjonali li jkellimkom, jismagħkom, jara daqsxejn x'inhi l-problema u kemm hija serja. u minn hemmhekk inkunu nistgħu niggwidawkom għal assistenzi diversi, jistgħu jkunu servizzi ta' għajnuna bħalma semmejna l-ewwel anke f'affarijiet bħal tal-flus nirriferukom, jistgħu wkoll ikunu assistenza fejn għandu x'jaqsam il-kamp mill-aspett psikosoċjali ħa ngħidu hekk, fejn ngħinu l-persuna illi bil-mod il-mod permezz ta' għajnuniet differenti jibda bil-mod il-mod joħroġ minn dan il-vizzju. Nixtieq nagħmel minn hawnhekk appell, rajna diversi persuni, illi kienu merrqin f'dil-problema u llum il-ġurnata huma ferm aħjar. Jiġifieri hemm it-tama, l-importanti huwa li nifhmu li dan huwa proċess, mhijiex xi ħaġa fejn kif ħa jaħsbu ħafna nies inti ħa taqbad ma' riża u tgħid mil-lum jiena daqshekk. Għax huwa vizzju. Ħa jirnexxielek daqshekk easy li jekk hija xi ħaġa li qed nagħmluha bħala rikreazzjoni hija possibbli u hija faċli imma meta persuna m'għandux kontroll hija vera diffiċli li persuna jieqaf. Jiġifieri hija proċess fejn il-persuna jrid jaħdem fuqu nfus innifsu anke jifhem minn fejn bdiet il-problema u għaliex qiegħed fiha ħa ngħiduha. Mela wieħed seba' seba' seba' dak huwa n-numru li għandkom tiftakru anke biex tirrapportaw il-każi ta' min anke forsi tiegħek taf u xi ħadd isellef bl-użura, illum għandna ħafna mezzi kif nirrapportaw anke nibqgħu anonimi, ftakru li dawn il-persuni jkunu għaddejjin minn nistgħu ngħidu minn dilemma kbira f'ħajjithom għaliex il-logħob ikun rikibhom, għandhom il-problema tal-flus, nies jiġu għalajhom għax għandhom id-dejn u jridu jħallsuh, għalhekk il-problema hija kbira immens, ejja ngħinuhom ftit, anke jekk tafu xi każi rrapurtawhom wieħed seba' seba' seba'. Grazzi ħafna Priscilla, grazzi nawguralkom lilek u l-kollegi kollha is-Sajf it-tajjeb, issa naturalment nistrieħu xi ftit anke għal dawn il-ftit ġranet tas-Sajf. Se ngħaddu għal ftit mumenti ta' riklami u llum ser nagħmlu logħba, fil-fatt il-logħba tal-bnadar, Erba' pajjiżi li qegħdin ukoll jikkompetu fit-Tazza tad-Dinja, nista' biex intikom l-għala ħjiel hemm min inqala' wkoll minnhom, però erba' bnadar ħa nagħmlu kompetizzjoni aktar tard anke biex intom tirbħu voucher grazzi għal Dave's Supermarkets. Ibqgħu magħna ħa ngħaddu għal ftit riklami.